Ma kontx nif fis-sens. Kemm kellna żmien dak iż-żmien, inti kont għadek tmara żgħira ħafna. Ma dejtx tagħmel oħt. For, le, drifting fis-sens ilu żmien. Affarijiet oħra mela. Le, imma ħa ngħidlek. Fi dak is-sens, ġa kelli t-tifla, ma kontx nibża' li jiġrili xi ħaġa. Illum ngħid kemm kont biex. Tafni anke illum illum naħsibhom l-affarijiet meta kont żgħir konna nagħmlu affarijiet tal-brieħ tal-ġienel. Illum naħsibhom. Mhux vera, vera, vera. Meta konna żgħar. Parti miż-żgħożija tagħna li konna nagħmlu affarijiet. U mbagħad aħna l-ġenerazzjoni tagħna li trabbejna fit-triq nilagħbu nagħżu mis-siġar naqgħu. Nqumu norku l-patata u ngħid. Dejjem għax ma minn kellha tgħid li ġara waqgħet hawn le m'għandi xejn kif tidħol. Għax inkella ma tħallinix nerġa' nitla' fuq is-siġar.

Sinclair huwa persuna vera interessanti, għandu viz- Ġa għandu- għatta dik. għandu għandu l-ħsibiet vera vera ta' min tismagħhom, plus li għandu ħajja tal-ġen dal-bniedem. Ejja. Dal-bniedem Best jgħix life ever. ħajja tal-ġen Vera, vera. minn żaru kieku kelli kappell, kieku neħi xejn, nista' neħi xejn, neħilu xejn, neħi nibsu. Isma, by the way, qabel nibdew, kulħadd qed jibgħatilna biex jaraw jekk jistgħux jakkwistaw il-karti. Yes,

Ron Domenicano Imperial, jekk niftakar sew. Imperial! Imperial, mela. Imperial, senjor. Huwa premium rum, grazzi lil Hansa. U guys, oqogħdu attenti, oqogħdu attenti għax tajjeb immens dan ir-rum. U naħseb, eħe. Sigla, sigla, sigla.

Mela, tinqasmu l-karti. Għanna ħames karti kull wieħed. Intom għandkom il-mistoqsijiet fuq il-karti, sti tistgħu saqsu minn min tridu fuq il-mejda, minn tridu. Anka li l innifsek qed tgħid. Issa, jekk ikun hemm mistoqsija li ma tix twiġibha, tista' tagħżel tieħu karta sewda. Imbagħad titlob l-Alla. Il-kbela. Domanda. Le ħafna drabi teħlisa bil-karta sewda, ma taf differenza bejn il-karti s-sofor u l-karti s-sofor. Għandek hemm mela, il-karti s-sowed, jekk inti għandek mistoqsija, wad bil mistoqsija. Le, fimta, imma imma. Issa dawn huma eh, karti. Eh, domanda intelligenti. Eżatt, mela, ħana ġew jiena. Ara, dawn huma karti. Naf li mhux il-kulur biss, naħseb il-kontenut. Dawn huma karti jistgħu jsalvawk, jew titfal il-mistoqsija xi ħadd ieħor, jew

Tlaqna. Jew nibda jien bħas-soltu. Jiena nemmen illi inti ladies go first. Nibda magħha nibda. Plus nibża' minnek. Ħanibda naqgħa hot. Oh allura ma ħaddix ħliek. Ħanibda naqgħa hot ħafna. Imma hot mod mhux hot sesswali, hot mod ieħor. Ħansaqsi Rebecca. Madonna. Ejja. U di tista' tittieħed f'ħafna x'ismu.

Ehm, lallu. Domanda iebsa. Domanda iebsa. Ħafna. Imma jiddependi xiex. Eżatt, inti għidt fuq xiex trid. Jiddependi xiex fis-sens, if we're gonna go my body my choice jekk irridx nagħmel xi ħaġa lili nnifsi, tattoo, nkabbar hemm, nċekken hawn, whatever, do what you want. Ninża' fuq Facebook. But, Sorry forsi ħafna nisa ħa jikluni fuq din il-ħaġa. Le jiena naqbel miegħek naħseb. I'm against that. Abortion. Abortion it I'm against it. Fully against, fully in any case. Fuq, ħanidlek, tajdla xikun hemm każijiet għal ħars qaġġara eh, nifhem. Biex issalva l-ħajja tal-mara. Biex eħe. Imbagħad hemmhekk Ma nafx li kieku tiġri lili jgħiduli isma' was qiegħda fl-aħħar term either inti jew il-baby ma nafx x'nagħmel. Taħseb tikkonsidra tagħżel il-baby? Jaf nagħżel il-baby. Iva. Imma il-problema hi li jien ġa għandi tifla u nħalli imbagħad issa eventually nħalli r-raġel warajja which it's imma jekk nagħżel lili. Ħa tħossok guilty? I'm done for life. Tħossha dik ir-rimors. It's trauma cause you. It's trauma. Jien nammira min jagħmel hekk. It's their choice. Però if it was me, ma nafx nagħmel. Jiena taf xi tweġġagħni naqgħa ta' my body my choice. Nara teskludi ħafna r-raġel. U jiena naf ħbieb li pereżempju l-mara nqabdet ilha, inqabdu pregnant. U ma kinux pereżempju f'relazzjoni stabbli. U l-mara riedet tneħħih. Imma r-raġel ma riedx. Ir-raġel riedu dak il-baby u kien ħa jkun trawmatizzat għax il-mara kienet se taqbad u tieħu d-deċiżjoni għaliha nfisha. Dik istra tweġġagħni ngħaqad dik allura fhimt għax spiċċ ta' għaliex issa I know eżatt I know the eżatt I know the woman is carrying it allura when it comes to health bħalma li jisma' taf tirriskja ħajjitha nifhimha imma li taqbad u teskludi r-raġel mill-baby mid-deċiżjoni U naraha mbagħad torbot f'ħafna affarijiet oħra iktar tard fil-ħajja li spiċċa dejjem il-mara qisha she owns the children. You know, it's like a mentality li naħseb trid toħroġ li pordu nagħtu aktar saħħa r-raġel hemmhekk. Ma nafx intom x'taħsbu. Ma nafx. Baqgħu ħarsu għandhom. Għax it's very difficult. Kemm ħafna sens.

it-tifel, it-tarbija li ħa titwieled, jekk ħa titwieled sfortunatament brain damage jew li di literalment ħa tispiċċa omora, one is a big pressure and risk and pressure on the family, on the parents. Sewwa? Għax dawn mhux talli ħa jieħdu ħsiebu ta' meta jkollu sittax, dan ħmistax, Dan għomru kollu. Umbagħad meta l-inkwiet tagħhom ħajġorruh li anke meta jmutu ma jafux da. Dik il-kera. Ġifieri it's a long term consequences. Mill-banda l-oħra, ħamma nirraġunaw fuq l-annimali, meta inti jkollok annimali mhux aħjar traqdu f'sitwazzjoni hekk. U ejja ħa tħalli hekk, annimal għax meta jkun qed isofri, marid, whatever. Però mbagħad ma narax tapplika f'sitwazzjoni hekk li dat-tifel Hi t-tarbija li titwieled l-inqas idea li qiegħda f'dinja, qiegħda fil-cocoon tagħha prattikament li ma tistax. Eħ, eħ, eħ, nifhmek, nifhmek. Di, prattikament, jiena nara, jiena nara li l-mewt f'dak il-każ tkun serħan. Eħ, serħan, bħalma ngħidu. Jiġifieri, għax kultant aħna nibdew nimxu b'double standards fuq. Nista' nista' ngħidlek xi ħaġa? Qed ikollna did-diskussjoni u jien, jien li jiddispjaċini li nħoss li Malta ma sarix dit-tip ta' diskussjoni b'mod calm. Inħoss li specie ta' dawk li ġejjin minn My Body My Choice, philosophy, They're a bit too aggressive. Exactly. Fis-sens ta', listen, let's sit down and discuss it. Mhux għax jien għandi dubju fuq my body my choice mela you cancel me għax jiena anti-feminist. Għandi dritt Imma dika, ikolli, dika, għandi dritt ikolli d-dubju. imma dika hija ħaġa li mhux biss f'das-suġġett, di- għax inti semmejt Imma f'da- cancelling u mhux can- das-suġġett jaħraq ħafna. Imma hemm ħafna affarijiet li qed tiġri dil-ħaġa li jekk ma taqbilx miegħi jiena ħa nikkanċellak. Eh, Le, jew Però- naggredik, Inti qatt mhu se naqgħu jekk, qatt mhu se naslu jekk taggredini. Jekk inti tikkonvinċini trid tpoġġi hekk kif qed nagħmlu aħna u nitkellmu bil-kalma u bil-galbu. Qed ngħixu naħseb, qed ngħixu naħseb f'dinja daqsxejn aggressiva, il-mod kif iwasslu l-messaġġ. Jekk tara jiġifieri n-news, il-protesti li għamlu, ngħidlek, u m'għadhomx dawn il-protesti li kienu dejjem, li tkun hemm nies min jipprotesta għar-raġuni tiegħu. U mbagħad ikun hemm dawk il-kriminali jabbużaw minn dik il-protesta biex jagħmlu ħsara. Dal-każ huwa le, huwa n-nies stess li qed jipprotestaw qed isiru vjolenti just biex iwasslu l-messaġġ. Eħe, d-diskussjoni saret naqra aggressiva. Kwalunkwe ħaġa, per eżempju, dawn il-vegans dawn li ma jridux jidħlu f'mużewijiet jagħmlu ħsara. I mean, this is not the right way to send a message. Why? Because it's making it worse. Tant agonizzhom in-nies l-oħra. Imma hija sintomu tal-istat tad-dinja kif qiegħda. Id-dinja jekk tara. Anke tara social media l-affarijiet li li hemm u l-argumenti li hemm. Id-dinja saret jiena nħossha li qegħdin fi stat illi wasalna f'punt illi m'għadniex nafu d-dinja x'inhi. Id-dinja qed tinbidel b'mod vera vera mgħaġġel u naħseb aħna mhux qed inlaħħqu magħha. Jista' jkun. U allura allura qed qed anke Tlifna tlifna l-mumenti tal-bilanċ fil-ħajja tagħna. Eżatt. U anke di ta' my body and my choice, I mean, all right, abortion is a big

fuqu dak il-baby. Jiena darba. Qed insaqsik domanda. Dan huwa argument, dan huwa argument li lanqas jien ma m'għandix opinjoni daqshekk b'saħħitha fuqu. Ħa ngħidlek għaliex, jiena nemmen illi abortion jiena ma taqbilx magħha għax jiena tinsiex jien għandi tifla bħal Rebecca. Allura jiena ġietni tajba, fortunat, għandi tifla li nħobbha u sabiħa. Naqbel ukoll ma' Sinclair però fuq dak il-lat li jekk inti tkun taf li ġejja kalvarju għalik u għat-tifla u għat-tifel whatever. X'ħa tagħmel? Jiġifieri huwa argument vast. Dave Chappelle, comedy, stand-up comedian Amerikan għandu joke vera, vera. Ħarxa. Ħarxa fuq din ħaġa. U jgħidilhom fuq di ta' my body my choice. U l-joke qisha qed xi ħaġa hekk. Ok, your body your choice, però mbagħad it's my choice jekk nħoss ħsibu jew le bħala r-raġel. Fhimtha? Hemm dik ukoll. Eżatt, jiena kontri għal dik. Kontra t-tnejn li huma. Eżatt, imma huwa argument vast u dan jien naħseb illi l-fatt li qed nargumentaw fuqu huwa sinjal illi għadna qed nitgħallmu kif niddiskutuh. U fl-aħħar mill-aħħar aħna. Inti missek. Tajt li l-kliem. Le, le, konkludi u mbagħad. Le, fl-aħħar mill-aħħar dik hi, u I mean dan huwa tant huwa vast. Jiena naqbel illi Għandu jkollok id-dritt tabortixxi personalment. Sewwa, l-ewwel ħaġa, ngħidu l-verità. In any case. In any case. Jiġifieri anke jien naf tkun ilek erba' xhur, ħames xhur. Le, le, ma fhimtnix. Taqbel mal-abort wara erba' xhur, ħames xhur? Issa, dik hija ħaġa oħra mbagħad, ma nafx. Le, le, jew taqbel. Imma le, jien ma naqbilx wara ċertu żmien naħseb li toqgħod attent. Li jekk dana qed nitkellmu sitt, seventh, eight months. Imma l-persuna mhux hemm qiegħda xorta? Dik imma dik argument kompletament. Jien ma naħsibx li persuna tkun hemmhekk

Imbagħad tista' tagħżilhom. Għandek ħamsa. Rebecca. La, la fuq kontra. Waj, ejja. Għax ifhem Rebecca, mhux tiġi. Imma ħankun vera najsa lissa. Ħanibdew bil-mod sewwa. Ejja. L-akbar ostaklu li ffaċċajt u kif inbdilt. Losing my parents, hu. Ok. Fis-sens, l-akbar ostaklu, u abbli aktarx, ħa nagħmilha jien ukoll. Jiena l-problema tiegħi kienet li l-parents tiegħi kellhom lili, kienu ġa kbar, kbar as in daqsi, għalija, fis-sens. Kemm kellhom inti? Kellhom 40, 41 meta kellhom lili. Ok. Li jaf, ħa nagħmilha jien issa x'jiena l-partner tiegħi m'għandux tfal.

Fehmt u jiena kont niġri nitla' naqta' l-kissel lejn l-għawdila mas-siġar naqbeż minn fehmt? Huma kellhomx enerġija 'l miegħi u I always felt it I will not have a life a proper life with them. Nifhmek. Fhimt? So naħseb u tagħlima wkoll għax fis-sens. Eh kif bdilt? Kif inbdilt? Inbdilt totalment għax jiena kemm il-mommy u kemm il-papa spiċċaw bedridden jiġifieri fis-sodda. Kemm il-Mummy u kemm il-Papa fl-aħħar. Il-Papa qatt għidt iktar ħin miegħu għax. Kont għadek żgħira ħafna nimmaġina inti. Il-Papa issa three years ago, il-Mummy twelve years ago. Il-Papa u jiena fis-sens waħdi għax anke biex nerfgħu minn ġo s-sodda it was physically. Taxing.

Konna nitqatlu. Pero' meta mitli l-papà kien qisu mitli baby. Għax tant kont inqatta' ħin miegħu, tant dejjem hemm, insajjarlu, nnaddaf, nerfgħu, mmorru t-toilet, irid jitnaddaf, irid hekk, irid hekk, irid it-te, irid u minn fuq is-sodda rrid nindaħlu ġos-sodda, irrid fhimt? Li kif miet hu, kera ħa ngħid il-kelma ġietni ħajti. But ma kontx naf sa naqbad nagħmel. Kif mhm. miet mu. Għax ma. Ġiet ħajtek vojta. Ġiet ħajti vojta, tipo sa nagħmel. Mhm. Fis-sens, kera xek ngħidu ngħidu kif tlaqtint isni ġinik mal-ewwel isu mhm. fimt isni bdejt ħajja ta' adulta kbira fil-verità. Yes. Ġifieri wara li mitmissier. Wara li mitqajt mal-imħabba ta' ħajtek. Eżatt, within few months. Istra. Two months li sirli. U li hija ta' You think it's connected? Definitely. What I believe. His name is Nicholas. Missieri l-birthday tiegħu Saint Nick. Okay. Sixth December. U hemm ħafna affarijiet. Per eżempju, l-iktar ġurnata importanti ta' missieri kien kitibhom dates important in life. Sixteenth October, Christmas, għax jena Għax uħobbek. U 16 Oktober hija Santa Edwidge, Edwidge jommi, 16 Oktober mit. Istra. Oh, u kellu data miktuba. Kelli dati miktubin. Wow. Fimt, it's crazy. I mean, I see a lot of connection ta' ġiviri. U Nick, Letteralment, min jaf il-Papa jgħidlek ma! jew jgħidlek kemm kien raġel sew, you got either or from my dad. Jekk tintaqa' ma' Nick tiegħi, għax imma se ngħidilkom il-karattru tiegħu. Isu missierek? Wuu! Kif jitkellem, kif jiċċaqlaq, kif jaħseb, kemm jidħol deep f'xi ħaġa.

U kajmana, kajmana. Imma in love, in love. Very in love like the first day I met him. Every day we fall, qatt ma kienet f'ebda relazzjoni li kelli, but every day I fall more in love. Qatt ma kont naf x'jiġifieri this type of love connection. Feeling, how nice. Nifhmek, nifhmek. It's crazy.

Ejja Sinclair. Qiegħed slow, din naħa tal-mejda slow, eh? Ġifieri. X'jiġifieri? Mexxulna naqa'. Ħallina. What you're doing ten times faster, please. Nista' nsaqsiha, nista' nsaqsiha lili nnifsi? Tista' mela. Għax hawn waħda interessanti. Ejja. Tista' tkun ħbieb mal-eks. Tista' tkun ħbieb mal-eks. Okej. U jien. Naħseb kollha nistgħu nweġbuha din. Naħseb jiena.

Jiġifieri waħda minnhom litteralment diha waslet biex tiżżewweġ għaddiet minn naqa' dik il-pressure u mhux apparti li żżewweġ biss kienet jiġifieri anke through the relationships meta jkollok hemm issue mal-partner tagħha tiftaħ qalb miegħha we know each other inside out. Imma ġieli, imma ġieli. Imma ġieli, jiġifieri bqajtu close. Imma ġieli. Mhux close li li speċi ta' noħorġu da' ta' imma speċi ta' Imma ġieli meta bqajt ħbieb magħhom u mbagħad kien hemm mument li ferġajt waqajt pereżempju. Waqajt għalli naf mill-att fiżiku. Jiena nemmen li l-imħabba, as we fall in love, we fall out of love. Issa, the only difference is li ħafna minn nies il-problema hija di li għax they fall out in love, it means that for them li l-relazzjoni tagħhom, l-imħabba tagħhom ma fjoritxiex, ma fjoritx. Ma fjorixxiex. Ma fjorixxiex. Eh, ġifieri, we have to become enemies. Mhm. Fimt? U di ħafna jitlu fiha, ovvjament li ma jkun hemm sitwazzjoni ta' domestic violence, etc. Mbagħad storja oħra. Imma meta they fall out of love, we become enemies, nkellem mhix iktar, sa jew mħabba li go li jkun id-demiġġajt Qed tifhem? Le jew kun hemm sitwazzjoni fejn xi ħadd irid jitlaq u xi ħadd ma jridx. Eżatt. Għalkemm jiena ħankun onesta, jiena man-nies li ħabbejt dejjem bqajt close. Le, jien nibqa' close. Għax jiena nemmen li l-imħabba tibqa' ġust tinbidel. Jekk l-imħabba titlaq, naħseb ma kinitx fully fully fully love. Genuine unconditional love. U tinsiex li ma dik il-persuna tkun qattajt esperjenzi sbieħ. Mhux hekk?

Awtomatikament meta nikbru aħna ninbidlu, il-mod kif naħsbu, kif naġixxu, kif, jiġifieri ħafna affarijiet jibdew jinbidlu fina. Lesti nadattaw. Issa, lesti li nadattaw u naċċettaw id-differenzi ta' xulxin along the journey of our lives? Jekk le, xi ħadd minnhom jiddroppja. Dik waħda, ma wkoll you need to nurture a relationship. Relationship fiha x-xogħol. Jekk ma titfalix xogħol, forget about it. Dinna li tajt fija xol. Fija xol, eh. Mux xol, fija fija ċertu responsabiltajiet li għandek tagħmel u taħdem għalihom. Karlo se taħabbat ħafna mal-mejda. Just saying. Sorry Mirko! Mirko. Eh. Mela, ħanerġa ma tekka. Fija xogħol. Fija xogħol. Xinu terminu ta' xogħol li imma xogħol li dan kelma xogħol. Per eżempju, hemm xogħol li tuħbi xirta. Hemm xogħol li tgħid Mhux fl-ewwel sena toqgħod tibgħat ħafna messaġġi Eżatt, hemm ċerta hemm ċerta affarijiet li għandek tagħmel biex tuħu ħsieb ir-relazzjoni.

Fhimt? U mbagħad tgħajja, u mbagħad ikollok id-dar, ma, tmur id-dar ma jkollokx għalfejn tkun romantiku, mela trid tiġi minnek li tgħid isma', ħalli ma nieħux dak ix-xogħol kollu għax hemm dik il-parti ta' ħajti li ma nistax noħodha for granted, irrid nirrispettha. Mhux l-istess ħaġa, l-istess ħaġa qed ngħid. Dik ma tiġikx naturali, naturali li tibla' x-xogħol. Le, le, tiġik naturali li inti tagħti prijorità. prijorità għal dawk l-għażliet u dak il-bilanċ. Mhux dejjem tiġi naturali. Isma', il-biċċa tax-xogħol hija din. Kieku kulħadd għadu flimkien. Il-biċċa tax-xogħol hija din. Imma għandna l-istess ħaġa, aħna l-istess ħaġa għadna wkoll illi inti iktar ma tikber u tsir taf lilek innifsek, imbagħad tibda tagħmel l-għażliet li mbagħad issir taf liema hija l-partner jew ir-relazzjoni tajba lejk. Fine, imma li tiġi naturali naħseb hija xi ħaġa like immatura li jekk taħseb hekk qatt mhu se jirnexx. You have to put you have to put effort into it. Iva, imma l-effort jiġi b'natura meta inti meta inti ssir taf lilek innifsek, issir taf meta inti tgħaddi minn ħafna esperjenzi, dik ma taħdimx, dik ma taħdimx, dik ma taħdimx, u mbagħad fl-aħħar, jiena pereżempju fl-età tiegħi llum għandi 50, jiena llum naħseb illi fl-aħħar,

Le, jien nibqa', jien, ma jiena I put work, I put work. Jiena naħseb li once li inti tidħol f'relazzjoni, once li tidħol f'relazzjoni, id-differenza li tagħmel kemm iddum ir-relazzjoni jew le hija kif qed nitkellmu aħna, il-livell ta' maturità li tkun qed fih meta inti dħalt u għażilt the choice, the man, the woman of your life. Fhimt? Jiġifieri once li inti you picked that person, You picked it a skapitu ta' li inti taf li dan għandu hekk, hekk u hekk. Għalfejn? Għax il-baggage ta' esperjenza fil-ħajja tiegħek għallmitek li inti tiskenjah il-persuna b'konversazzjoni anke ta' kwarta, tkun taf x'inhu. Meta, meta tkun iżgħar forsi iktar tħares lejn il-looks u affarijiet oħra li jkunu iktar importanti f'dak iż-żmien, għalhekk tagħmel id-differenza. Issa, il-livell ta' maturità mbagħad jiddependi wkoll mit-trobbija tiegħek U meta tilħaqhom, mhux kulħadd jilħqu xorta. Eżatt, mhux kulħadd l-istess. Hemm min għandu 40 sena u għadu ma maturax. Mhux hekk. U għadu jagħmel l-iżbalji, falling in, out in love, trying to look, xi tjagħġġel issa xi tippanikkja. Jiġifieri dan huwa l-istess. Huwa bbażat ir-relazzjoni. Meta inti, kif inti għidt, tiġik naturali. Eżatt. Li meta mbagħad inti tidħol f'relazzjoni li jkollok ċertu ta' rispett lejk innifsek, dik importanti, rispett lejk innifsek u ovvjament awtomatikament il-partner tiegħek. awtomatikament ħa jiġu naturali. Għalfejn? Għax inti tkun taf tadatta għal dik ir-relazzjoni li inti dħalt fiha. Jiġifieri, qed tgħid li aħna, tieni ngħidlek, qed ngħid li aħna, once li aħna dħalna f'relazzjoni, both of us we have to do the input, we have to do some change, we have to do some changes in our life, ċertu attitudnijiet, jiġifieri awtomatikament Jekk inti l-partner tiegħek, jekk inti l-partner, jekk inti l-partner tiegħek jiddejjaq li inti tidħol biż-żarbun ġod-dar u inti tagħmilha ħajtek kollha, ħa tibda tagħmilha. Li tibda tinża' barra ż-żarbun huwa maż-żmien tiġik naturali. Maż-żmien iva. Ma tibqax tiġi. Imma Karl, kemm il-darba nitkellmu jien u int fuq affarijiet li ma jiġunix naturali. X'jiġifieri? Hemm ħafna affarijiet li

Women, interessanti, men, interessanti. Ma nafx imma jiena minn ma jaħsibx li ma tista' li m'għandekx titfa' effett f'relazzjoni. Mela jiena ngħidhom responsabiltajiet. Ħanerġa' għax ma sax naqtgħu hekk labdejni Mela jien hemm responsabiltajiet. Inti kull ħaġa li tagħmel f'relazzjoni kollok abtit tagħmilha. Le, ovvja. Allura. Imma. Tisforza biex tagħmilha. Imma I wouldn't call it sforza and I couldn't call it work. Ma what would you call it? I would call it naf li għandi xi ħaġa prezzjuża u jekk mhux ħanieħu ħsiebha ħanarmiha. Ewija, nurture. Eh, allura. Mhux Nurture għad fil-bidu? Taqs hekk, Rebecca inti mhux se. Eh, jiena. Ilma ħa staqsi sabiħa. Mela staqsi d-domanda u ħa nagħmel ħa nirringrazzja sakemm tagħżel id-domanda. Nirringrazzja l-Ultimate. Tippruvax. Tippruvax. Mela, mentions Carlos Ultimate għas-support li dejjem ituna grazzi minn qalb Ultimate. Eh, Nokla l-diżin tal-cards u l-logo we love it. Customized Nation li għamlulna dal-cards tampawhomna. u Customised Nation dejjem jgħinuna, OK Home għall-għamara u d-dekorazzjonijiet, VCT għad-dawl, CMYK għal, ma dartlix, CMYK għall-PVC boards, u ħansa talli tagħna ir-Ron Barcelo jew Barcelo? Barcelo. Barcelo. Jiena qed ngħidlu Barcelo. Jista' jkun. Imperjal. Qed ngħidha ħażin, imma hija

Vera, vera sħana, vera sħana. Mela, meta kont żgħira kont mort naħdem mit-Tunisja. Le sabiħ ħadd pjaċir. Mela, mela, mela. U l-mami għalt li għamel li tgħid ma tinżix ma' Tunezin. Oh my mela, god. Mhux għax kienet razzista jew hekk, ta' ġifieri, blebda mod, imma she didn't want. Le, le. Le, le, le, ħanajdek. Le, ħanajdek. Jiena oħti mill-Eritrea, ġifieri, we have various nationalities in our. Ġibu naw, ġibu mhux xorta relax.

X'għamilt jiena? Ġejt f'Tunezin. Ġejt f'Tunezin. U ġibtu Malta u ma spiċċaċ tajjeb. Simpatiku. Xejn. Ma spiċċaċ tajjeb. Prince Charles, le, jenna f'istorja sew. Rajt il-ritratti. Nista' ngħidha bil-Malti, nisper ma jifhimx bil-Malti. Jifhem bil-Malti. Tunezin jifhem bil-Malti. Imma jaf, jaf x'għamel. Jaf x'għamel. U l-lum il-ġurnata, xi 20 sena wara tkellimna f'

tal-viża u prova jieħu l-flus. U sadanittant jien qed nippjana biex niżżewġu. Biex hu jkun jista' joqgħod Malta. Kemm kellek żmien? Xi 2021. Ġifieri ħadd ma kien jaf, aħna konna ġa morna ġifieri pjanajna d-data, sibna x-xhieda. U xi xahar qabel għad jien ħa nagħmel hekk u ma ngħidx lil ommi li ħa niżżewweġ. Bil-burka u hekk qed tiżżewweġ? Le. Ma nafx issa bro. I got cold feet. I got. Kollox possibbli. I got cold feet u ma żew. Edha titkellem u qed nimmaġina. Timmaġina, timmaġina kieku ħadd. Ġifieri deċiżjoni li kont ħan immaġina kieku ħadd ta' dik id-deċiżjoni. Isma', id-deċiżjoni ta' żiena fl

Kont nabbuża mill-eroina, per eżempju, għal tliet snin u nofs. Tliet snin u nofs? Mela. Istra, all right. U spiċċajt li għamilt rehab, kollu sena sħiħa maqful fil-Komuni ta' Santa Marija. It was a nice experience. Istra. And it built you probably. Hemmhekk fejn sibt lili nnifsi. U affarijiet li forsi l-ġenituri tiegħi ma kellhomx l-iskills biżżejjed biex jgħallmuni. u jibnu fija, il-komunità it was like my second home. Illum il-ġurnata għandi rispett kbir għall-istaff illum il-ġurnata li għadhom jirrispettawni. And you know what made you, two questions, what made you look for heroin and what made you look for the community? I think il-fatt li kont żgħir U kelli sikkatura ħafna fuqi. Missieri he was a very, very hardcore. Għadu sal-lum jiġifieri għandi żejtis u jiġifieri li kien għalih joqtol lil kulħadd. Ok. Tough. Ejja, mela. Anke lili jiġifieri jiġri għalija. Imma insomma, nieħu paċenza bih ma meta ħa paċenza. Jiġifieri taħseb kienet reazzjoni għas-sikkatura. Issa, meta mbagħad kelli l-libertà, I wanted

Naf jien ukoll. And as an act of rebellion? Naħseb jiena pjuttost iva, biex nirribella prattikament, u ħassejtni li jiena invincibbli. I can do everything, fhimt? For us it was a game, we tried it out. Ma kienx hemm biża'? Le, le, biża', għadna kif qed nitkellmu, meta konna żgħar ma konniex naħsbu dawn l-affarijiet.

We loved it, we got hooked on it. Dak iż-żmien konna naħdmu fil-construction qed jinbena Mater Dei. Kien hemm il-kumpanija Skanska u kienu jissubkontrattjawna. We used to get a lot of money, allura bil-cash, nuqqas ta' maturità. Trid tipprova kollox. Trid tipprova kollox. We got hooked, spiċċajna broke, konna flat b'ġibba, kellna kollha nitilqu minn ġo fih, ma konniex naffordjaw inħallsu l-kera mbagħad. Immur in-Naxxar u l-oħrajn marru pajjiżhom. U ninduna li dak iż-żmien in-naxxjar mill-ħbieb tiegħi kważi kollha jieħdu l-heroin u Got in the Game u dik il-. And what made you say le għandi bżonn l-għajnuna? Along the three years and a half, jien tlift sebat iħbieb tiegħi li mietu overdose. Jesus! Oh my God! All right. Li dak it-tip imbagħad tiġi f'sitwazzjoni fejn tibda qisek taċċetta li you're the next one, li tkun fil-funeral tibda tħares lejn nies madwarek. Jesus! Could be me. Tgħid, jiġu dawn il-funeral tiegħi? Bis-sens ikollok daqs sibijiet? Bilfors ikollok. Ġifieri, you're in that game. Dak bi tgħodd tiegħek, dak sabuh fl-għalq hemm, dak sabuh fl-għalq hawn. Kont il-bieraħ kont miegħu. Ma, imma can I ask something għax jien ma, ikun sar xi żball, ikun id-doża, ikun l-eroina tkun. Mhux, mhux, ifhem, you're buying it on. Or is it just gamble? Anke kwalità. Il-ġieli ssib kwalità li, iva, ġieli ssib kwalità li tkun b'saħħitha ħafna.

Pero in a way illum il-ġurnata looking back ngħid sa mnalla ġara hekk. Jekk ikolli jgħiduli jgħiduli jekk ikollok terġa' titwieled mill-ġdid. Eħe, ngħaddi minn kull ma għaddejt, it's fine. L-uniku ħaġa li nibdel hija li ma weġġax in-nies li kienu hemmhekk għalija li rawni sew u weġġajthom imħabba l-attitudni. Dik ftit forsi nagħti iktar kas. Imma ovvjament kif nafu l-heroin tneħħilek l-emozzjonijiet. Jiġifieri that's why it's considered the best drug ever. As a feeling, it's amazing. Why it numbs your emotions. Yes. Ma dak jiġifieri minn U the feeling is incomparable minn dera. Allura hekk hija droga li jużawha biex jaħarbu mill-realtà. U l-high tagħha apparently l-ebda ħaġa oħra ma tista' ttik dak il-feeling tal-high. The high is so nice, tifhem jiġifieri tkun giddief jekk tgħid il-feeling mhux sabiħ, jew għall-konsegwenzi li ġġib magħha huma koroh. Fhimt? Imma the feeling is amazing li inti kapaċi tiswiċċa, you switch off. And you're just floating. That pain, that emotional pain. Yeah. Dak il-famuż switch li kieku nixdu break up per eżempju, kemm nixtieq ma għadniex inħobbu nitfi switch u ma nibqax inħobbu. Mhm. With heroin you can do it. Forsi ta' wassal messaġġ ħażin, but in reality that's what it is. Yes, but then you open, short time. you open up and can short time. Imma għati jiterġa ta' la, your mission is to get the money every morning inti. U mbagħad kienet diffiċli biex ħriġt. U mbagħad ifhem, tiġi fi stat fejn taf int jiġi li. Tipo l-uġigħ kien hemm, uġigħ. Inti tibda, l-uġigħ kien hemm ovvja, l-addiction qegħed hemm. X'uġigħ imma? Calm down, hu naħseb. Physical, hu. Imma why? Why it happens? Għax it takes over, it takes over all your system. Fhimt allura? Jiġifieri inti awtom bħal ma hija d-dipendenza bħal kwalinkwa ħaġa, kafè. Jekk ma nieħux kafè filgħodu niġġennen jiena. That's an addiction. Fhimt? This is also physical, it's not just, it's physical. But very big. Physical, jiġifieri physical pain. Imma tibda tħoss bħal meta għandek id-deni, id-deni daqqa tħoss il-bar, tagħraq ħiereġ minnek. Bħal meta tkun marid ikollok d-deni pereżempju, dak l-uġigħ. Ġieli naqra iktar għax ġieli anke pereżempju you get wet dreams, dak it-tip. In-nisa pereżempju jifqilhom il-period. Litteralment, naf nisa li kienu fil-ħajja tal-prostituzzjoni, li kienu jużaw dak iż-żmien li kont jien, inqabdu pregnant u ma jafux li huma pregnant. X'jiġifieri ma, ma jafux? Ma kinux jafu, jiġifieri għalfejn għax ma kinux għadhom jaraw period, it stops, it takes hold, the whole, your whole system, fhimt? Allura every day inti, you're mixi nies tħoss l-uġigħ, moħħok, I need to get the money to get my fix. Once you get your fix, inti tiġi normali mbagħad, mhux tiġi Għax imbagħad l-addiction tiġi biex tiġi normali, nista' nirraġuna bħalma tirraġuna magħkom. Okay, all right. Sewwa, ħames minuti ilu hekk għadni ma ħax, nista' noqtolkom jekk naf li għandkom 10 liri fil-but, għax niħodilkom, noqtolkom. Ġifiri li ma tagħmiliex għax taf li tispiċċa l-istaff. Meta kont bulimic jiena u niġi l-binge day, ġifieri fejn niekol, noqtolkom kont għall-ikel. Kont niġi għandek pereżempju inti tmur sat-toilet niftaħlek il-fridge u nisraq l-ikel hekk kont, eh. Iva, addiction hu. It's an addiction, allura it's priority is your mission. U mbagħad jaf immur fit-toilet u noqgħod nagħmel is-sit-ups. Hekk, hekk ġifieri. Ija, you can't control. Allura awtomatikament meta bdejt nitlef lil dawn il-ħbieb tiegħi, Fhimtni? Scary, oh. Tibda tiġi conscious, it's your next, imbagħad tibda tara And what was the l-ġenituri. point when you actually, this- this- this- do you remember, tiftakara l-ġurnata li għad daqshekk? Kienet ġurnata, kien perjodu, kienet proċess? Eh, Kien ehm, kienet saret xi serqa għax tinsiex, once you're in the game, meta ssir xi serqa, pereżempju n-Naxxar jew l-inħawi, kienu jiġbruna kollha. Biex imbagħad jaraw minn ħaj jieħdu l-informazzjoni forsi jsibu l-link. Allura tidaj. U speċi ta' mbagħad awtomatikament tibda tara ċertu nies li kienu pożittivi fil-ħajja tiegħek itwarbuk. Mietu daw kollha. Tibda tgħid imma. X'jien nagħmel ħajti. Donna qed nagħmel, fimt? Meta m'għandix għalfejn. Mhux. In a way għax jien ma tgħidx abbużat jew abbużat kont meta kont żgħir imma as bħal ta' kull età tiegħi is-swat. Yeah, yeah, Mhux hekk, yeah. żgur, dak iż-żmien. Dik argument ieħor iċ-childhood Dak tagħna, argument ieħor, eżatt. l-iskola għandna teacher, Mhux hekk. il-mużew jiġbidlek il-barbetti, d-dar, Mhux hekk. il-ġenituri, u mbagħad tiġi ġlieda l-hemm u l-hawn Ġiet żebda għal Council Betting Fee. U hawn min jibża' mill-idea li tmur komunità, imma kif qed titkellem int qisha dik kienet formattiva ħafna f'ħajtek. Il-komunità hi amazing! Skoprejt affarijiet fija nnifsi li laqqas biss kont nimmaġinhom. Bħal? Bħal xiex? Bħal il-weaknesses tiegħi, minn fejn nikkargom, x'nagħmel bihom il-weaknesses tiegħi, kemm kont naħrabhom pereżempju. You face your vulnerability. Illum il-ġurnata I challenge them my weakness, anzi pjuttost. You have a good relationship with your weakness now. Iwa, iwa. Your friends. I know my weaknesses imma in a way I challenge them. Jiġifieri jekk hawn ħaġa flok is-soltu kont nipprova nara kif ħa naħrabha jew dan. Tfaħħa taħt it-tapit. Le, illum il-ġurnata nidħilha bir-ras. Tisfida. Issir taf iktar fuqek innifsek, eżin, issaħħaħ lilek innifsek, il-karattru tiegħek, il-mod kif taħseb, tieqaf taħseb imbagħad taġixxi, fejn is-soltu taġixxi. Tifhem? Jiġifieri il-komunitajiet tagħna dak l-iskills kollha li kont kapaċi ssib dak il-bilanċ fil-ħajja. Fhimt għalhekk il-komunità tkun extreme, ġifieri ma tħallix sufa, ġifieri. Darba minnhom għamilt tliet ijiem inħaffer ħofra ġo l-għalqa. Irrid nidħol fiha din it-toqba, fhimt? Jiena u ieħor konna, ġġilidna fil-komunità, fil-bidu konna, fil-bidu. U bħala kastigu. L-ewwel neħħewna l-free time, il-konsegwenza fil-kxina nsajru għal kulħadd, konna xi tmintax-il resident.

Qaltilna daqshekk, iddejjaqt nisa, hemmhekk konna out of our free will, nistgħu nitilqu meta rridu, ma konniex bi. Eh, all right. Le, le, dħalna at our own free will. U at any time stajt titlaq. At any time nista' nitlaq, il-bieb miftuħ nista' nitlaq. Ġifieri l-għażla f'idejk biex tkompli. Għax l-għażla f'idejk. Kienu jiġu anke mill-ħabs, jiddeċiedu li jista' jridu jagħmlu komunità. Jew imorru lura l-ħabs. Jiġu, issa jekk ma jgħodu, kien hemm ħafna minnhom mill-ħabs qalu le, le, Ħuduna l-ħabs għax iktar komdu. Istra. Għax din is treatment, heavy treatment. There's stress, oh. U spiċċajna niġġieldu u mbagħad qaltilna daqshekk had enough, mikom tridu tagħmlu ħofra titlu ġo fiha. Fl-għar qed ħafruha. U mbagħad is-sinifikat huwa li tittar minn negattiviżmu u tordmu. Istra. Qed tagħmel, allura fl-ewwel uffiċċju tagħha, da, kellha uffiċċju bin-net, jiena u sieħbi hemm. Bla sigaretti, ma nkellmu l-ħadd, kultant il-komunità l-oħra jiġu r-residenti jikkonfrontawk. X'jiġifieri? Jikkonfrontawk jiġifieri jibdew jgħidulek ara kif spiċċajt, fhimt, meta ħa taqbad lilek innifsek fil-ħajja kollha jagħtuk konfront suppost kostruttiv. Fhimt? U inti ma tridx tirreacta, trid tieqaf tħares lil wieħed wieħed minnhom. Tisma' u ma tistax xejn. Ma tistax tagħmel body language. Xejn, letteralment toqgħod hemm u taqla'. Eżatt, u mbagħad jitilqu u tkompli. U għamilna three days minn filgħodu sa filgħaxija, sal-għaxra ta' billejl. Nemus u da, fim. Ħabib tiegħi after the first six hours beda jħaffer fil-ħamrija u sab il-blat. Xi pjaċir. Eżatt. Lest. Bomba lest. Għax ma jistax ikompli. Mar għalla lest. Għaltlu lest. Għaltlu le le le, għaltlu mhux lest. X'jiġifieri? Għaltlu mhux inti ddeċiedi, jien niddeċiedi meta tlesti. Kisser il-blat. Alla sibt il-blat! Qalt l-omm ġib għazza u skarpell u kompli nieżel. Alla x'inhi? Qaltlek ma tridx ħallili l-urine biex int tkun ċert li titlaq clean minn hawn u tlaq lil barra. Tkeċċih. Le le, qalt li jekk ma tridx tagħmilha, ħallili l-urine biex ikollok sinjal huma evidenza li minn komunità ma ħadt tip ta' sustanza ħareġ clean u tista' titlaq 'il barra. Għax jien m'għandix nagħmel naħli ħin magħkom. Jekk tridu, jekk tridu vera tagħmlu xi ħaġa, and that was a big, one of the big challenges ukoll. Ma I did it, fim, tibgħat illum il-ġurnata. Choosing to stay is a challenge into itself. Mhux hekk? Era llum il-ġurnata, llum il-ġurnata fil-komunità kienu konna television room, allura konna naraw programmi, llum il-ġurnata naraw programmi u series li naħdem fihom jien. Allura għal ħafna mill-istaff I became their trophy, ara dak jiena u bħalkom. You know what I mean? Moral of the story jekk taħseb li għandek bżonn il-komunità m'għandek x'tibża'. Tibża', le le, dan dan ħa ngħidlek. Sfortunatament, meta konna nismgħu, meta kont fit-triq kont junkie jiena, U kont nisma' fuq il-komunità, U hemmhekk iġennu, kemm jiġgħaluk togħrok il-fili bil-tooth brush! U, tifhem, jgħidulek affarijiet bħal dak il-famuż proverbju, min ma jilħaqx l-għeneb jgħid li hu qares. Fhimt? Qatt mhu ħa jgħidulek affarijiet sbieħ tal-komunità sakemm ma jkunx vera jirrispettak il-persuna. Fhimt? Imma l-komunità, eħe, tatni skills li għadni nużhom illum il-ġurnata. Jiġifieri dan għaddew 24 sena, fil-millennium kont maqful hemm jiena. Fhimt kif? Thank you Sinclair, very inspiring story. Imma it was amazing li nibda ngħid histja fil-komunità konna nagħmluha din, jiġifieri l-iskills. U vera kienu jgħidulna li l-għodda li ħa tieħdu minn hawn, ħa tiħduhom għal ħajjitkom kollha. Fhimt? U naħseb sigriet tas-suċċess tiegħi hija l-komunità.

Essa dur hekk. Inti mhux ġa saqsejt. Int saqsejt domanda ċara. Ija. Jien l-ewwel saqsejt. Kulħadd saqsa, issa jien imissni nerġgħu nibdew mill-bidu. Jien kont l-aħħar. Mela. Fiex kien? Mela, għax l-ewwel qal li m'aħniex we're not made to be with one person. Ah. Allura se nsaqsik, x'taħseb minn open relationship u titħajjar tipprova jew qatt għamiltha open relationship? Ifhem, f'dinja daqshekk issa llum il-ġurnata li jisu xejn mhu xejn. Imma stenna naqra. Rebecca sejra lejk. Watch open relationships. Kemm inti dittatur. Nirringrazzjakom ħajkolli nħallikom. Rebecca dimekk għadha kif keċċietni.

Zaħir, li Rebecca tixtieq tajt xi ħaġa. Tlaqna se go for it. Żguru. Għara biex ħadd mur id-dar inkella. Jiena naħseb li ħafna min-nies mhm. in ġenerali jinterpretaw relazzjonijiet jimmudellawhom kif jaqbel lilhom. Mhm. Sawa, m'għandi xejn għal nies li huma f'open relationship. Mhm. Però jien ma naħsibx li kieku jkolli relazzjoni An open relationship ħa nkun komdu fiha. Fimt? Għalfejn għax naħseb jiena meta tasal biex tagħmel pass kif konna nitkellmu qabel li inti tidħol f'relazzjoni, inti għandek ċertu commitments, you have to mold yourself a skapitu ta' dik ir-relazzjoni. Mhux skapitu ħażin, ma Le, ma inti if you're intimately connected to someone, then you just have sex. Tini ċans.

Imma jħobbuha mmens u jfittxu nies oħra. Jiġifieri kollox issib. Jien ma naħsibx li nħossni komdu fiha. Kieku nkun f'relazzjoni, jiena naħseb old school. Għax inkella Rebecca ma tkellimnix iktar. Le, le, jiena naħseb li imma le, le, jekk jiena nasal biex nidħol f'relazzjoni, I'm a bit of an old school. I like to feel that. Għalfejn għax ma nkunx, kif nafu relazzjoni hija bbażata fuq ukoll ċertu intimità. Eżatt. Intimità mhux sesswali, intimità spiritwali, Kollox. intimità mentali. Ġifieri, irid ikun hemm dik il- dik il-attraction li jiswa dak in-nukleju. Li dak in-nukleju awtomatikament ħajkun imtappan. Mhux hekk, ma li tħallix ħadd ieħor Sakemm ma jidħol. Eżatt. jkunx xeħeb it-tnejn li huma, għax għajmin minn kollox, illum Ma il-ġurnata kif jien għad minn ndur għad-dinja kollox. Imma kif għad u inti? nara nies minn kull tip u minn kull mentalità u ma niġġudika 'l ħadd. U nħalli 'l kulħadd jagħmel li jrid. Imma kif għadt inti aħna, jien bħalek, jiena Jiena fis-seventies, I'm a seventies kid, baby. Allura. Baby. I'm a seventies baby. Jiena għalija il-mod kif nara relazzjoni. Inti tgħir naħseb. Żgur, imma ma nafx imbagħad iż-żgħar kif jinterpretaw, ma nistax nimponi fuqhom kif jinterpretaw. Imma biex magħha, eh? Mhux.

Mela. Niġu ħottek. Ne ara. Taqbel li ma lejjel. Ne, li li li, ma naqbel ma naqbilx għalfejn. Ma għandix għalfejn nejr. Għax naf kif inu miħaj. Alright. Pero,

ma da. Le, għax kif nagħti ħarsa jekk hu, hu miskin, hu vera tifel sew, hu vera jimxi kif suppo, raġel kif għandu jkun. Okay? Imma sabiħ. Imma sabiħ. Allura jattira, jattira. Jattira, naqra nisa. Mazza, mazza, mazza. Għaxi fedela ta' il-kugera. Mela jizar minnek. Tlet snin. Imma met u hu vera jżomm u anka waqt jekk qed ikellem minn xi ħadd hekk miegħi ibewwed fis-sens hu vera. He knows what he needs to do and I respect ma ngħidx għalih li ħa noqgħod nirraq xejn. Imma jekk xi ħadd

Jekk da tiġi tfajla attraenti. U tieqaf għal-bar u tibda tara konversazzjoni. Ngħidlu, Isbiku ħensim qalbi, għax ma jkunx jaf tipo nkellima ma li għafa ħares lejja. Ma xtamel inti. Le, jina nħalliħi kompli, imma tipo umbat jinnaf. Tmur saħdeħ.

Ejra- DJ tipo ej- back up, she's mine. Eża, Eżatt. imma ejra li tajt, hmm. Eh, li ma Mhux jagħmilx, Elvis, mhux ovvjament. Elvis, mm, Mhux ħajkun- irriduh, mhux ejja, ħanipre- raw ħanurik jien. Mhux ħanipretendi li mbagħad ma rridux imorru dak l-ekstre- l-estrem li ikun flirti ma' kull mara li jara u tippretendu ma te- ma tgħidux. Imma jekk ki- kif it- kif bħal Nick is is such a nice gentleman, fim, ikompli ma' nies, Ah, eżatt. sbieħ u mhumiex, Eżatt. nisa, that's fine. Ma nemminx li naħseb jiena li hemm lok

OK Home, Panther Road Lija, okhome.co.mt. Quality Projects Malta, kuntratturi turnkey għal kull tip ta' xogħlijiet, issa qed joffru servizz ġdid. Ser tixtri proprjetà? Agħmel l-għażla qlija. Ikkonsulta magħna biex tiskopri spejjeż jew alterazzjonijiet li jista' jkunu neċessarji qabel ma tagħlaq ix-xirja biex isserraħ rasek li m'hemmx spejjeż moħbija jew żejda. Aħna niġu fuq il-post fejn nagħmlu analiżi teknika u professjonali u nagħtuk rapport bil-miktub. Għal aktar informazzjoni ċemplulna fuq in-numru li qed jidher bħalissa. Bqajna ngħidu daqshekk. Il-kafè guys, il-kafè. Nirringrazzjaw lil Ultimate għall-kafè ta' dik il-magra straordinarja li tana. Grazzi Matthew, grazzi Ultimate. Mela l-Ultimate idibih il-kafè. Il-magni. U l-kafè min iġibu? Itu jonna huma wkoll. L-Ultimate. Mela. Il-magna, għarajn il-magna. Imiss il-Carlos. Għandi mistoqsija, ħa naqra l-mistoqsija, mbagħad niddeċiedu. Il-minħan tuha. Ejja. Għax kelli instruction nagħti mistoqsija vera hot, allura ta' tkun vera hot. Il-masturbazzjoni. Hobby sabiħ li kulħadd iħobb jagħmel, naħseb, ma nafx. Il-masturbazzjoni. Props favoriti u sorsi ta' ispirazzjoni. Xini, xini, xini? Mela, il-masturbazzjoni. Xinu, ġili użajt xi props favoriti, għandek xi props favoriti, jew għandek xi sorsi ta' ispirazzjoni? Il-sim mara jgħodd bħala sors? Immaġina, immaġina. Kulħadd għandu. Efhem, dak vera baż. Eżatt, għandek temperatura perfetta. Jena meta kont jek dependi, kum jek kum il-kontinent Afrikan kun jisa overcraft. Mela, mela, mela. Ġifieri,

Laqqas miegħu, tipo, aqqas qatt ma ddietli minn rasi, qatt ma kelli narhom naf min għandu, it's curious for me, tipo, insomma. Le, jien kieku minnek nitħajjar, hu. Biex tipprova ta' darba. Forsi għadha ma jħossix dik il-fażi fil-ħajja. Għadha mhux hemm. Eżatt. U mbagħad might be, maybe in the future might be something to spice it up. Mhux hekk hu, eventwalment.

riservata. Imma eħe. Imma fil-verità, in her character, she is quite a nerd. Nibda ngħid kull tant imma Madonna. Vera mara tad-dar, vera mara. Imma vera. Imma m'hemm xejn. M'hemm xejn ħażin. Le m'hemm xejn li inti tkun mara tad-dar. Laqqa xejn, go for it, go and enjoy. Però jien dejjem minn relazzjoni l-oħra qatt ma kelli dak iċ-ċans waħdi li ngħid għandi.

Tħammiġ population. Ejala! Pulizija qabadni. Qabadni, qabadni. Mela nqbad fil-fatt. Qabad. Ej, vorra. Mhux inkdib, tqajt il-gidba li għad. Le, le, ma ma nikkonsidrajx qabadni fil-fatt. Dana konna qegħdin hemmhekk, konna għaddejjin fil-karozza. Mela qabdu. U tiġi imma tiġi l-karozza pulizija tara flashing lights u sakemm ġi u ħabtinna konna erġa' rranġajna ma qabadniex eżatt fil-fatt. Fimt? Għax inti. Tliet sekondi wara. Thank God

x'niftehmu, jew inkella ta' malajr, dak il-post għax in the middle of nowhere u t-triq tagħlaq. Darba għaddejjin, insomma, qiegħed fuq jien isfel, u waqt li qiegħed isfel jiena ninnota li kien hemm kaċċatur wara l-ħajt tas-sejjeħ qed jara show. Tefa' s-center fil-ġenb, għaddew għajtli flamingos għas-skaff. Għas idea! Battaljuna safar! Da sab xaq daqsek bejn il-ħajt ta' sej, sorry, xab sab xaq daqsek fil-ħab ta' fil-ħajt ta' sejjeħ, intefem u qed jara xow. Jiena rajtu, imma m'għadt xejn, għax li kieku kelli ngħid, kont nieqaf f'nofs il-kedda. Mhux ħa tieqaf, ċekk, tlesti. Allura m'għadt xejn u ħallejt biex jidher. Jara kollox. Ġifieri hemmhekk ħassejtni tajjeb, eh, għax salvajt ħafna saħħa. Hekk kont se ngħidlek. Ekoloġista! Ekoloġista! How to distract a hunter. Mela, sinjuri, hekk int kont dawk tal-kollha tal. l-MOS u l-Bird Life, jekk intkom tixtiequ s-salvaw la safar, ċemplu Sinclair jgħidilkom. Konsultazzjoni u hekk tistgħu tiġu għal. Free consultancy. Sakemm jażel mistoqsija nfakkarkom titlu TikTok ta' Take Two jew Instagram jew Facebook u tistgħu taraw il-small clips. Bħalissa tarawna fuq YouTube. Yes indeed. Għamlu subscribe please. Subscribe. Għandi waħda minnhom. Naf li ma tapplika għal ħadd minnkom ma xkollha ħadd għiduli le. Pero tajjeb li ngħid, insaqsija, għalfejn għax naħseb jiena toħroġ. Faqqa, faqqa, sejja, importanti. Tikkonsidra tiftaħ OnlyFans. OnlyFans. Ovvja, ma naħsibx li ħadd. Isma, meta kont zaħira, eh? Meta kont zaħira, ġili kont nikkonsidra mur dawa mal-poles, per eżempju, lab dancer. L-evidence rew biex titgħin għax bħala training training. Le mhux bħala training. Jiġifieri as a in a gentleman's club. Eżatt eżatt. Vera? Eħe eħe eħe. Kont nikkonsidra kont żgħira qatt m'għamiltha ma. Le it's fun għamiltha jiena. Training jien kont għamiltu. Naħseb li jmissuk il-problema tiegħi. Imma l-kunċett tal-only fans. Eħe. Imma dik għażla tiegħek jekk imissukx jew le. Eżatt. Karla tħabbat mal-mejda. Mhix inħabbat.

It's not something I would do, ma nissuġġerijiex tfajliet speċjalment għadhom żgħar li issa jekk xi ħadd over whatever iddeċida jagħmilha good for them imma tfajliet żgħar, unfortunately qed jiġu ħafna influwenzati tfajliet żgħar to do it. U inti meta titfa' hemmhekk, titfa' images hemmhekk, people can just screenshot them u. Jien m'għandix idea x'jagħmlu. They're out there forever. Forever. Immaġina. Obviously, hemm page u hemm anke kategoriji.

pictures. U biex tarom. Kunem kategoriji, biex tarom titħallas. Biex tarom titħallas. Tħallas, per eżempju, din li naf Maltija għandha pratikament section, per eżempju, tal-fit. Di, jibatu li Tal-fit, fetixu. Kull ma tiħu tratta saqajja. Ta' saqajja. U xikru għat. Ekku, ekk, kam ta' wieġom, ekk, per eżempju. U ta'

nude prattikament li had there's no turning back. Isma nista' ngħid xi ħaġa qed nilħqu l-1K like. 1K? 1K like. Le anzi. Ħattuna magra tal-kafè sponsorjata mingħand l-ultima. Mela jekk nilħqu 30K views.

X'kienet il-mistoqsija? Temminx falla. Sinclair. Dik hija l-ġlida tiegħi ma' Sinclair. Nipprova mhux nikkonverti. Ma x'inhu Alla għalik? X'inhu Alla għalik? Għabder li xi darba ġiet tifel tiegħu fuq l-art. Tifel tiegħu. So, iġbi temmen fil-istorja kristjaneżma. Kristjan. Sinclair qed jibjat. Ħanejlek, Sinclair is such a good person. Jien għalija f'għajnejja xbajt ngħidlu, ftit hawn bħalu, tifel tal-bliegħ, għandu kollox, iħobb, caring, jgħin. U ngħidlu persuna bħalek ma temminx f'Alla, ma nistax nifhem kif, għax he's a I feel he's a representation of him, of Alla and u Ġesù. Imma skontok biex tkun persuna tajba trid tkun temmen f'Alla? Ħa ngħidlek hawn ħafna min imur fis-sens. Hawn ħafna minn imur il-knisja u mbagħad jgħidu, jaħraq x'jagħten. Mhux hekk? Ah, għadniha bil-Malti. Jien m'iniex xi waħda mmur knisja kull nhar ta' Ħadd. Ma mmurx kull nhar ta' Ħadd. Nipprov, però nkun għaddejja minn quddiem knisja nkun għal kwiet nidħol inkellmu. Inkellmu il-ħin kollu. Nitlob, nipprova nagħmel it-tajjeb, ngħin lil kulħadd, I mean, I feel I try my best to please him. Iva nemmen fih. Nemmen f'Ġesù, nemmen li ġie, nemmen in everything. Le, nemmen li Ġesù kien fid-dinja, imma ma nemminx li hu kien, jinterpretawh li huwa Iben Alla. Id-differenza imma jiena, jiena nemmen li biex tkun twajjeb m'għandekx bżonn tkun reliġjuż. Naqbel miegħek. Issa, jiena persuna spiritwali ħafna. Ħafna, għalhekk ma nistax nifhimha dil-ħaġa. Għalfejn m'iniex reliġjuż? Spiritwali f'liema sens? Spiritwali fis-sens li nħoss ċertu warmth

oħra, nemmen, issa forsi dak li Rebecca u ħafna min-nies li jemmnu fir-reliġjon jgħidulu Alla, jien nemmen li kienu a different type of species. Aliens kind of. Most probably, fimt? Jiġifieri that's what I I have my But is there something outside our dimension? I'm sure there are living living. Not in our universe, outside. Someone to pray to, you mean? Is there something eh, outside the dimension? that he Someone hears? outside id-dimensjoni tagħna. Dimensjoni tagħna, ma naħsibx ta'. What do you mean imma bħad dimensjoni Mela, tagħna? inti għandek- Xem ħafna Alla hija dimensjonijiet, entità, m'hemmx jena- dimensjoni. Jena nemmen li Alla huwa entità. Entità. Imma mhuwiex entità kif kif narawh u kif huwa spjegat Mela kif? fl-istorja tar-reliġjonijiet. Ok. Għax inti nsiex kif narajna sewwa sa jista' jkun raġun jew le. Imma inti għandek il- il-mitoloġija mhm. Buddista, il-mitoloġija Induista, Musulmana, Kristjana. Li beda jitnkleb. Ngħidulhom mitoloġiji li issa inti mitoloġija fi żmien il-Griegi kienu jemmnu f'allat oħra. Dak iż-żmien kienu jemmnu fihom. Kienu qishom Ġesù, il-Madonna, għalihom. U mbagħad meta ma baqgħux jemmnu fihom saret il-mitoloġija. Il-mitoloġija Rumana, Azteka, Griega, kemm trid.

Mhm. U hija reġjoni qed tikber ħafna. Tikber, eh, ġifier huwa temp jisbieħ madwar id-dinja mela, tagħhom mela, mela, enormi u xtajt imma bħala ideoloġija. L-ideoloġija tagħhom hija li hija bbażata li if you have to respect other religions, mhm. embrace one another. Spread goodness. Because at the end of the day, we are all praising one God. One entity. It's quite a, it's quite a modern religion. Mhm. Bahá'í. Bahá'í. Bahá'u'lláh kien kien hemm il-messenger l-ewwel, jiġifieri il-pattern qisu fuq Kristu, taf, bħal ta' Kristu. Veri. Ġwanni l-Battista u mbagħad ġie Ġesù, kien hemm Bahá'u'lláh li pprepara t-triq u mbagħad ġie dan insejt kien jismu, li kien ġej minn familja ta' re u reġina u ddeċieda li jitlaq kollox Li hija qisha qisha tal-Buddha wkoll. Ġifieri it's a beautiful, it's beautiful, u kien fl-1800s, that's why it's quite the last of the recent prophets. L-aħħar inkarnazzjoni ta' tagħlim vera antik li hemm. Ġifieri jekk kien. It-tagħlim huwa wieħed. Jemmnu li Kristu kien profeta wkoll ma kienx imma iben Alla kif il-Kristjani jinterpretawh. Imma it's based on love, ġifieri ġieli kont immur gruppi magħha. Anke darba u darba mort. Kien ikun hemm Muslims, Hindus, I mean all praying in their ways, it was such an amazing. Ġifieri that's why it's quite a. Malta, ġifieri. Malta u komunità tal-Baha'i, iva, iva, il-belt. U jkun hemm several religions there. Ejja, żgur, żgur. Ikunu mistednin. U jitkellmu. U jitkellmu, jitkellmu, they share their beliefs. That's so nice. It's amazing. Sabiħa, sabiħa. It's amazing. Ġifieri hemm ħafna kulturi u reliġjonijiet. Kompli fuq tal-mitoloġija għax sem qed saqsejtni fuq. Le ħa jkollna għax l-aħħar m'għandniex iktar ħin. Le le ngħadd. Fadlilna ħin għall-aħħar mistoqsija. Jien għalija kulħadd aħħar jersel il-karti tiegħu u jara jekk hemmx mistoqsija vera jixtieq li kulħadd jirrispondi madwar il-mejda qabel nitilqu. Tista' tkun fun, tista' tkun serious. Jiena tiegħi ngħaddi milli ma nirrispondihomx. Jien għandi waħda tajba, imma naħseb kulħadd għandu waħda tajba, ġifieri ħa nħalli waħda Eh, mill-guests- għalija l-guests, waħda guests. mill-guests tagħna tagħżel mistoqsija tajba. Xi ħaġa li vera tixtiequ li qabel nibdew- Għandi waħda għal Carlos u Abigail. Ah! Mela Sinclair ħa jħodha. Għidilna. Għal Imma xiex qegħdin kulħadd hawn? jista' għal xiex qegħdin hawn? Biex nagħmlu podcast, sorry. Sinclair. Qegħdin hawnhekk biex nagħmlu podcast.

Ħana kif sa npoġġiha fl-iktar mod sottili. Sottili. Jien nemmen li r-ruħ sewwa hija magħluqa ġo gaġġa, l-gaġġa huwa l-ġisem. Hmm. Okay? Mhm. Once li l-ġisem imut, il-gaġġa tinfetaħ ir-ruħ titla'. U ruħ titla'. So, we are all souls. I don't, even, anka meta nħares lej, lej bnedmin oħra, jien ma nħares umani ieħor, jien nara rwieħ tipo, their soul. Some are beautiful souls, some are tormented, tormented souls, some are so, damaging so we are here to mm-hmm. learn yes, yes. a lesson. How long it takes you to learn the lesson? Kemm ħaddum biex titgħallimha din il-lezzjoni? Mm-hmm. Sa tagħmel waqt Nista' ngħidlek xi ħaġa u kultant Kultant taffaċċja xi ħaġa li qed hemm biex tgħallmek il-lezzjoni. Tkun minn għalik tgħallimtha u tliet snin wara terġa' tiġi l-lezzjoni biex terġa' toħodha. Terġa' tiġik sitwazzjoni vera simili biex terġa' turik tgħallimtha jew le u skont x'tagħmel. Jiena hekk għaddejt minnha. Jiena hekk nemmen għala qegħdin hawn biex nitgħallmu. Bħali. This is not home. Id-dinja mhijiex home. No. Id-dinja hi hemm fuq. Issa jekk temmnux f'heaven, hell, whatever, jien nemmen we're just Aħna just irwieħ fuq l-art. Fuq l-art magħluqin ġo gaġġa li huwa l-ġisem. Mela jiena l-Krypton. Ġejna, ġejna biex nitgħallmu, ġejna, ġejna biex nitgħallmu tagħlima. That's it. Jiena wkoll nemmen li the purpose of being here is connection. We connect with one another. Eżatt. I find my purpose in connection. Influence. Influence. Teach.

Eżatt. In a good way. Mm. Ġifiri. Tieħdu in a good way. Għan ispiega, għan ispiega. Per eżempju, jina dom biex nifhem kif najt no. Mm. Għan ispiega għalek, Sinclair, jina dom biex nitgħallem kif najt no, how to set a boundary. That was also a lesson in, in, in connection that I had to learn. The mm. connection doesn't mean li inti taddi minn fuq niftaħlek beraħ

tal-blieh. Jien iktar ma, anke il-Covid fetħitli għajnejja dak iż-żmien li għamilna magħluqin. Arġajt bdejt nikkonnettja ma' immur hawn picnics tipo, immur fin-natura. Fin-natura, fejn il-baħar li qabel kont moħħni fil-pools. Tajt il-baħar kollu. Nodos taf kif jien xtrajt il-goggles arġajt ġejt tfal. Sabiħa u. Sabiħ wisq. U l-ħaġa hija li din nixtieq li ħafna nies

Iżommu f'rashom that it's not a goodbye. It's a see you later. Tipo, ħa narġgħu naraw lil dik il-persuna, persuna, mhux body, spirit. Just għix li għandek tagħmel hawn, agħmel li għandek tagħmel hawn. Illum jew għada jiġi l-ħin tiegħek li titlaq. Huwa kliem ta' a believer. Every believer. And you will meet, sir. And I promise you, you will meet your loved ones. You will meet them. Ħażin, eh, xa tibqa. Minna u minn hemm Lexis qed inħabba dan. Jekk ikunu kollha f'daqqa hemmhekk f'post wieħed l differenti. Ħajkonna nar, isma' gajn. Nixxu ngħid xi ħaġa. Dabek kien qabel miegħek. Vera ħadd pjaċir. 100%. Vera ħadd pjaċir għax morna minn l-iktar affarijiet profondi, l-iktar affarijiet serji,